Tieqtu lawnek mill-tritoni li rajna aktar kmini, issa ninsabu hawn mill-ġdid. Kif inti? Tajjeb ħafna, u inti?
Jiena ninsab tajjeb, ninsab tajjeb u kif. Preparat biex nara x'għandek tgħidilna, eh, l-aħbar it-tajba. Mela, eh, fuq il-perċezzjonijiet ħan nitkellem, mhux fuq it-traffic. Ok. Għalli għax mill-ewwel qed tħanni l-qala. Ej mhux dak li jkun jgħid xi ħadd minn Transport Malta ma mhuwiex. Ma kontx ħa nitkellem fuq hekk jiena. Isni aħdar hekk, isni uffiċjal xejdulhom. Furjanis. Ma le le le, ma soltu. Għal-gwardjani lokali.
Għal-gwardjani lokali dik il-kelma, tajjeb, imma le. Ma il-perċezzjonijiet ġejt nitkellem Fuq relatati mal-ikel, mal-exercise u mal-famuż eh, xaħam. Qed naħseb jiena.
Daw sejħulhom ukoll uffiċjali tal-komunità. Eħe. Mhux ukoll. Issa nbidlet l-antika, issa dik l-antika jieħdu għalihom jekk tajjat l Mela skużani għalhekk saqsejt. Ġifieri, le, le, llum il-ġurnata jekk tiltaqgħu uffiċjal tal-komunità jieħu għalih jekk tgħid l ordin. U bir-rispettu, uffiċċju tal-komunità, uffiċjal. Isbaħ. Sabiħa, sabiħa.
Anyway, mela, Ġan, biex immur mill-ewwel għall-punti, għax hemm ħafna perċezzjonijiet hemm barra, illi jekk ħa nsemmuhom illum naħseb nistgħu nagħmlu ħafna ġid. Bħal xiex? Bħal pereżempju, il-perċezzjoni illi trid bilfors tegħreq biex tkun qed tagħmel l-exercise. Għidilu inti s-Sur Joe. Dan kollu jiddependi mill-glandoli, Ġan. Jiġifieri aħna f'ġisimna għandna dak jgħidulhom il-glandoli, hemm min jegħreq ftit, hemm min jegħreq ħafna, hemm min kważi ma jegħreq xejn. M'għandux x'jaqsam li iktar ma tegħreq iktar aħjar, Għax kieku huwa l-każ, ifhimni, toqgħod bilqiegħda fuq bank fix-xemx, tilbes borża sewda u tgħix kemm tegħreq. Hm, daqshekk ma solvejt xejn. Hemm min saħansitra joħroġ jiġri hekk. Ekku, issa dik vera interessanti ġan. Dika jagħmluha min ikun ħaj jikkompeti u għandu bżonn għal xi ġurnata jew tnejn, normalment għal sija, tnejn propjament, ikollu bżonn li jiżen ċertu piż drastiku. Per eżempju ngħidu aħna normalment dak li jkun ikun jiżen 55 u biex jagħmilha Tajjeb, ma tal-50, mal-kategorija tal-50, ikollu bżonn ineħħi ħames kilos għad-doċċ. U dak il-ħames kilos ikunu eżempju ilma ta' mhux xaħam. Allura hu jkun irid ineħħi dak l-għaraq. Mhux rikkomandata xejn għalina illi aħna rridu nżommu ħajja tajba. Dik hi jagħmilha kif qed ngħidu għal siegħa sagħtejn kollox. Mela, number one. Jiġifieri min minn għalih li joħroġ li jibes b'ħafna ħwejjeġ u jmur jiġġogja qed jagħmel ġennata. Biex tereq, ekku. Hija perċezzjoni li iktar ma tegħreq iktar tonqos, mhux vera xejn. U hija perċezzjoni wkoll. Ħadd jitlef biss mill-ilma ġifieri.
Ekku, u hija perċezzjoni wkoll illi jekk ma tegħriqx ma tkun qed tagħmel xejn. Laqqas. Tista' tiġġudika jekk hux qed tirsisti jew le, Ġan, b'mod iktar sempliċi. Tgħid kieku jiena u Ġan imorru nagħmlu l-exercise, lil Ġan nista' nkellmu jien? Jekk qed inkellmek. Waqt l-eżerċizzju. Waqt l-eżerċizzju, normalment mhux qed nirsisti. Jkun għidlek, ġonna u l-ħelwa. B'nofs Klim, ek, nifs mhm. maqtuħ nejt orfajt, mela qed nirsisti. Ġifiri, iktar mill-li blara, anka mill-vuċi nindunaw kemm bniedem qiegħed jirsisti jew le. Naturalment, hemm perċezzjonijiet oħrajn, bħal insemmu aħna ġan, illi pereżempju bil-fors trid tieħu breakfast, mm. gidba oħra, Il-bio da. Alla! Il-bio bil-forsi li tiħu breakfast. Issa, jekk kun dorri jekk, jekk il-bio jisib illi meta jieħu il-breakfast, matul il-ġurnata jikkontrolla aktar, well and good. Hemm min isib ġan illi jekk tieħu l-breakfast, normalment jibqgħu bil-ġuħ ġurnata sħiħa qishom jgħidu. Vera. Jekk nibda nieħu. Jieħu breakfast fis-sitta, fis-seba' jnaqqar, Flash, wara tvAM, idamdam platt. Imbagħad jiekol qabel dal-programm u jibqa' dejjem bil-ġuħ. Jibqa' dejjem bil-ġuħ.
Issa, jista' jkun li jqassam il-ġurnata hekk. U jekk hu qed jiekol bl-ammont li hemm bżonn mhux jagħmel ħsara. Il-problema tkun, normalment Ġann, Mhux l-ikel li qed nieklu as such, però jkun hemm min għax beda jiekol qisu jibqa' b'dak li ngħidulu aħna bla ptit. Imma ta' dejjem hekk. Ta' dejjem hekk. Ta' dejjem bla ptit. Imbagħad issib min li għax jiekol breakfast tajjeb, bħal ngħidu aħna, jien naf, ma jiħux affarijiet mimlijin zokkor, ma jiħux eżempju donuts u affarijiet hekk, għax iktar ma jkun ikel mimli zokkor, Ġann, aktar hemm tendenza illi jżommlok l-aptit għaddej. Imma jekk inti tiekol breakfast sew, jien naf ħa nġi ftit eżempji. Il-famużi oats. Forsi għal min m'għandux diġà il-kolesterol għoli, il-famużi bajd, pereżempju. U breakfasts illi ħajżommuk, ma kemm ċans li tajt isma' jien aħjar hekk, għax imbagħad wara ma nkomplix niekol. Jiena nammetti, ġifieri kif nieħu bajda filgħodu, ma jaqbadniex ġuħ mbagħad. U inti grupp ta' nies oħrajn. Hemm grupp ta' nies illi jippreferu ma jiklu xejn mill-ewwel. Għax jekk ma jikol xejn, qisu jibqa' mingħajr dak l-aptit sa ma ngħidu aħna wasal il-ħin ta' nofsinhar. Mela ara x'sistema taħdem miegħek. Imma hija perċezzjoni illi bilfors trid tieħu breakfast.
Jiġifieri jekk jiena inqum filgħodu kif ġieli nagħmel u ma jkollix ċans nieħu kolazzjon. Ekku. U nibqa' ġej anke għall-programm. Mhux problem. Mbagħad wara hawnhekk imma jaqbad il-ġuħ, ġifieri. Agreed. U skont x'tiekol Inkol- imbagħad ġan. Mela hemm min jgħidlek tant ikolli ġuħ illi kull ma nara quddiem inkaxkru. Hemmhekk għid isma' hi mela jiena aħjar niekol xi ħaġa filgħodu Ħalli jkolli iktar qisu kontroll. Allura hekk jiena issa.
Ehm, ejja nieħu illum, illum ma kellix ċans jiena. Ħlif ħadd tnejn kafe. Okay.
Issa mejjed biex nitlaq minn hawn. Okay. U niekol bormaġin. Ekku. Ewa, għax ngħid isma' hemm ħadd il-ċej. Mejjed bi. Imbagħad il-lejl għandi ikla jien. Nagħmel ħażin hekk? Issa, ifimni li nitkellmu hekk isu diffiċli li nikkalkula bej wieħed u ieħor x'qed tagħmel. Milli semmejt li jekk ħajkun borma ġin, dak qed ngħidu li għandna ħafna karboidrati. Ok? Ġifiri ħa, jena 250 gram ħana ħodom, kella ħajkolli xinejt. Ok.
Ħajtin jenqas.
Tistaqsi l-ek nifsek, jena attiv bizzejt biex għandi bżon dawk il-250 gramma, Illejla x'beħsibni niekol? Erġajt għaġin? Erġajt ħobż? Erġajt xi pizza? Illi wkoll huwa mimlija karboidrati? Għax għal min ma tantx huwa attiv, Ġan, l-inqas nutrijent li għandu bżonn huma l-karboidrati. Allura, mill-aspetti l-oħrajn kollha, jiġifieri ngħidu aħna mil-laħam jew mill-ħut, mit-tiġieġ, eċċetera, l-anqas li għandek bżonn fil-fatt imbagħad ikunu dawn l-affarijiet bħal ngħidu aħna għaġajjen, eh, ħobż, patata, eċċetera. Mhux m'għandek bżonn xejn Għax kollox hemm postu. Huwa l-anqas illi għandek bżonn jekk inti ma tantx inti attiv. Però mbagħad jiġrili, kemm il-darba s-Sur Pawl hawnhekk ħaj jissekondani fiha. Illi jekk nieħdu laħam biss, wara ċertu ħin irridu ġifieri jekk nieħdu xi ħaġa ta' proteina. Hmm. Wara ftit ħanerġgħu rridu nieklu. Ġifieri Oh, niklu laħam, ġifiri, sur Pawli minn dak it-tip li jmur jieħu kilo laħam. Għalla jbirku. Li, ver, jena, Mhix b'eżaġerazzjoni, disa' platti wara li ieħor ta' ħut nikolhom u xorta jibqa' l-ġuħ. Mingħajr ma mmiss għaġin. Interessanti.
Kif jekk nieħu biss proteini, jien biex nixba rrid nieħu l-karboidrat. Ġan, jista' jkun kif inti mdorri, għax ngħidlek il-verità, normalment il-proteini huma dawk l-aktar fost l-affarijiet l-aktar li jimlew lil dak li jkun. Iġifiri, normalment l-aktar li nsibu min jaġaqbdu l-ġuħ malajr u għamin jiddiletta ħafna b'daw id-deserti u zokkrijiet. Għax li għamillek huwa li jollilek il-livell ta' zokkor fid-dem qabel ma jerġa' jisabbatulek u jerġa' jaqbdek il-ġuħ. Mela, xirrit ngħid jiena ġan, li qabel xejn hemm nutritionist u dietitians illi jistgħu jigwidawna personalment fuq il-kwantitajiet li għandna bżonn. Però bħal kollox, bħal karozza għandna bżonn l-ilma, il-petrol u ż-żejt. Issa aħna jkollna bżonn il-karboidrati, il-proteini u x-xaħmijiet. Mela għandna bżonn bilanċ. Ġifieri ma nistgħux ngħidu nieħdu waħda biss. Ġifieri min jiddeċidi li issa biex għazmin is-sajf jiġi figura aħjar. Jgħid jiena karboidrati ħanaq tagħhom. Qed jagħmel ħażin. Normalment fil-maġġoranza tal-każi ġan mhux li nelliminaw kategorija li rridu nagħmlu illi nnaqqsu minn kategorija u nżidu minn oħra. Again, id-dietician u nutritionist skont l-exercise li qed nagħmlu, skont jekk qed nagħmlu exercise, jistgħu jigwidawna ħafna ħjar. Eżempju, footballer mhm. kumparat ma' persuna illi pereżempju tilab il-golf, it-tnejn sport. Però l-futboler qed jiċċaqlaq ħafna iktar, mela għandu bżonn ħafna iktar għaġin, ħobs, patata, frott, milli għandu bżonn il-golf. Biex inġibu eżempju banali u redikolu. Eh, ma rapport redikolu għam eżempju veru. Imma huwa case in point. Mela, perċezzjoni oħra ġan hija li rrid nagħmel bil-fors l-exercise kuljum. Għax jekk infalli waħda, mela jiena kundannata biex nitbaċċaċ. Mhux il-każ. Studji anka tal-World Health Organization jirrekomandaw Madwar siegħa u nofs fil-ġimgħa ta' eżerċizzju bejn moderat u intensiv. Okay. U jiena ħobb naqsamha hekk għax naf illi illum biex tagħmel siegħa u nofs, inti għandek ċertu benefiċċji ta' dak is-siegħa u nofs kissirhom matul il-ġimgħa. Ma jkunx aħjar illi tagħmel nofs siegħa tliet darbiet fil-ġimgħa? Għaliex? Għax inti l-benefiċċji ta' waqt u wara l-exercise, ħa tgawdihom jekk inti anka qsamt dak l-eżerċizzju b'mod konse. Mela, ma jkunx aħjar milli nagħmel siegħa u nofs il-Ħadd jiena nagħmel nofs siegħa it-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa pereżempju? U dak huwa l-minimu rakkomandat. Jekk aħna nistgħu nagħmlu aktar minn tliet nofsigħat fil-ġimgħa, dejjem aħjar. Però minimu ta' tliet darbiet fil-ġimgħa għax jagħtik dak il-boost qawwi anka wara training. Fosthom semmejna l-ġuħ, Ġann. Sabu, illi meta inti tagħmel nofsija intensiva, mhm. alright, mela għax m'hemmx tul tal-ħin, plus għax hemm l-intensità, kemm jaqbdek ġuħ wara mhm. huwa anqas milli kieku inti tagħmel għal mod tal-kelma sija għaddej pass iktar kajman. Allura, nofsija mhux biss frankajt il-ħin, imma għandek normalment riżultati aħjar ukoll anke fejn jidħol il-ħruq tax-xaħam. Il-famuż metabolizmu sabu li qisek Qisek għandek safe starter. Iddawru aktar.
Tajtu boost.
Perċezzjoni oħra hija illi pereżempju mhux tajbin l-ACs. Mela hemm min jgħidlek hi, jiena kont smaj darba li jekk trid tagħmel l-exercise tagħmlux fl-AC mhux każ laqqas, ġifieri tisma' minn kollox taf jew waħda minn dawk qed isir kważi xejn moda. Li jgħidu l aħjar nagħmel fan, issa fil-verità jekk inti tissaport il-fan mhux qed tagħmel ħsara. Eh. Però meta titħarreġ.
Meta titħarreġ qed nitkellmu. Però inti tissib sistema li inti ttollera. Mela again ħa nerġa' naqbad mal-għaraq, mhux każ illi għax l-AC ikun hawn iktar frisk, mela jiena aħjar inħossni iktar sħan, aħjar inbati, għax anzi ġisimna ġan iktar jaħraq kaloriji meta jkun fil-kesħa. Jiġifieri, il-proċess ta' ġismek mhm. għax hu jkun irid illi anka jissaħħan, iva. ħajaħraq iktar kaloriji milli kieku inti qed tagħmel l-exercise Iġifieri, iġifieri Matteos, iktar ma nżommu it-temperatura komda għalina meta qed nitħarġu, se jekk nitħarġu xi dar jew xi klass jew inkella l-ġim. Aħjar kważi ma nerqux. Sa ċertu punt biex ġisimna jibqa' jaħraq iktar. Eżatt, u jekk qed tereq tajjeb li tixrob l-ilma. Ġifieri mhux skop li aħjar ma tereq xejn, imma mhux il-lara huwa id-do or die tal-oġġett. Tajjeb, mela qed niftakar f'perċezzjoni oħra wkoll ġan, illi bil-fors inti. Daħal il-floor manager di qed tiftakara. Kif kif? Kif daħal il-floor manager tiftakarta. Għajdilna xaqbat miegħu le le. Għajdilna xini. Perċezzjoni oħra hija illi per Juventus jollu Champions League. Dik kalba merd waħda mill-ħolmiet ta' ħafna nies, insomma. Mela, eh, illi ma tistax jew tiekol wara s-seba pereżempju, jew inkella ma tistax tiekol xi kategorija ta' ikel wara s-seba. U da soltu t-target ikun il-famużi carbohydrates. Il-carbohydrates wara s-seba imur lek xaħam. Perċezzjoni, rafa. Fil-ma sens, ah. inti ġismek, it-tieħ fiex kien it-tieħ l-ikel, bħal karozza. Jekk jiena mort inti service għal mod tal-kelma fis-seba ta' filgħaxija, tajt tal-petrol l-ilma u ż-żejt, u forsi kien il-mekkanik nefaħ li tajers, issa nefaħhom li fis-seba. Ta' filgħodu, ta' filgħaxija, ta' tlieta warnofsinhar, is-service tajtulha l-karozza. Ġisimna eżatt l-istess, jiġifieri as-such il-ħin kważi ma jagħmel l-ebda differenza. Semmejna l-futbol, wara l-futbol tara anka dawn il-players li jkollhom magħhom nutritionist professjonali, tajjeb tim sħiħ anzi, illi huma jippreparawlhom eżempju, semmejt il-Juventus niftakar stampa ċara illi għollewlhom ix-shavers biex jieklu l-frott. Carbohydrates, għax il-frott huma carbohydrates, f'xi ħdax ta' billejl. Ġifieri kieku da tam jagħmlu tant ħsara kieku dak imur xaħam. Daw iċ-champions mondjali, daw. Jieħdu żball bħal dan. Barrajt, niftakar fil-kas ta' tim nazzjonali kien hemm il-famużi pizza. Illi kienet għamet ħafna A. Issa ovvjament il-pizza mhix l-aħjar ikel fid-dinja, imma again dak huma karboidrati illi li kieku jagħmlu daqshekk ksara ma kienux ħajtu għamlu mara l-logħba filment. Allura jekk xejn, tajjeb dik ukoll tgħallimna illi jisma'. Jiġifieri xi ħadd li forsi tisegwina bħalissa. U jkun hemm ammont anke ta' nies jaħdmu fil-kostruzzjoni aħna mm. jsegwuna. U daw jgħidulek jiena kif nasal id-dar, dam dam affriġ, jiġifieri mm. niekol fuq li niekol, eh, u mbagħad immur norqod. Ejja. Il-problema mhux li mar jorqod, ifhimni, ħa ngħidlek hekk, strictly speaking, għal ċertu proċessi fil-ġisem, għad-diġestjoni fost l-oħrajn, l-aħjar tħalli satej bejn l-aħħar ikla u l-irqad. Imma mhux għax dak l-ikel ħa jsirlek xaħam. Għad-diġestjoni, per eżempju, hemm min ikollu anka ħolm ikrah. Għax Sewwa. literalment għadu ma proċessax l-ikel. Ħafna ħaġtu fl-istok.
Naċtu, again.
Mela, l-aħjar sabu li tħalli tagħla nqas satej qabel is-sodda. Imma mhux għax dak l-ikel ħajmur xaħam. Mhux ir-raġuni. U l-problema ta' dak il-bniedem li qiegħed fil-kostruzzjoni illi mar idamdam fridge, mhux għax mar jiekol u mar jorqod ftit tal-ħin wara, imma għax damdam il-fridge. Meta qed ngħidu damdam il-fridge jiġifieri kiel għad-doċċ. Kulma sab, kielu. Hemmhekk eh, hemmhekk jista' jkun illi aħna tlifna l-kontroll ta' kollox, dak li jgħidulu binge eating. Mhm. E dak mhux ideali, huwa dak li jqawwina, mhux għax kiel tard. Tmexx indifferenza? Fil-fatt, ehm, anka min jiprattika reliġjon musulmana bħalissa sa fejn naf jien. Għadej bir-Ramadan. Iva. Kienu sar istudju waqt ir-Ramadan illi kienu sabu, kienu qabdu literalment ġifiri gruppi ta' nis, għallu l-om intom, eh, naturalment ħassegu il-liġijiet ta'kom u ħatiklu meta terġa tinżel il-xemx, pero ħatiklu li tixtiqu. Fil-fatt, bir-Ramadan, sal-erba ta' filgħodu wieħed sir tikol. La darba qed inkun preċiż. La darba jdoq l-erba ma mhm. tistax. Eh, interessanti.
U daw kienu qalulhom ġan intom jekk joġobkom kulu li tixtiequ. Mhm. Kien hemm grupp ieħor li waqt li xorta bdew jordnaqgħu, sorry, jimxu mal-liġijiet, qalulha misma' ħantukom pjan ta' ikel. Ma xtieklu meta intom bażikament tistgħu tiklu normali. u kkumparaw ir-riżultati. Sabu illi min kiel għad-doċċ kien hemm minnhom min żdied, min naqqas, min baqa' l-istess. Għax kielu li fetlilhom għad-doċċ. Dawk illi tawhom pjan ma xiex jimxu, alla volja kienu qed jieklu kollox f'perjodu żgħir ta' ħin f'ġurnata. Kienu qed jieklu kollox meta x-xemxija eh, Mhix qedem. Mhix qedem, nemmi.
Eh, u xorta tilfu ix-xaħam. Għax huma qalulhom, huma tawhom pjan ta' ikel ma' xiex jimxu, illi normalment ituh lil min mhux qed jimxi mar-Ramadan, ma' min qed jiekol dan l-istess ammont ta' ikel matul il-ġurnata. Ikkonkludew illi mhux il-ħin li tiekol l-ikel illi jgħodd imma x'tiekol u kemm tiekol. Għax dawn in-nies kollha raw progress. Apparti minn hekk, għax di tajba wkoll, sabu progress ħafna anke f'saħħithom. Fil-fatt dal-famuż intermittent fasting, illi inti tiekol f'ħin partikolari tal-ġurnata, ngħidu aħna tiekol f'gap ta' tmien sigħat, qed tintuża anke fi kliniċi barranin, speċjalment fl-Amerika, anke għal ħafna benefiċċji ta' saħħa illi fiha. Mela perċezzjoni oħra, Ġann, dħalna fiha fin fin, li trid bilfors tiekol kull sagħtejn jew tlieta. Jekk it-tabib qallek hekk għax għandek kundizzjoni medika, agħmel hekk. Jekk inti m'għandekx kundizzjoni medika, le, hija perċezzjoni li bilfors trid tiekol kull sagħtejn. Jiġifieri aġġusta skont l-istil ta' ħajja li tgħix. Dik waħda u hemm min, Ġan, jemmen illi hi kkundannata jew ikkundannat għax ma jistax jagħmel hekk, mela jiena hi ma nistax nonqos għax jiena m'għandix ċans niekol kull tliet sigħat. Ifaqqat imru lilu nnifsu. Skuża dik ejja, ġifieri hija aħna biex insibu l-iskużi. Champions u tajjeb. Kollha tajbin.
Importanti ħafna.
Eh, perċezzjoni oħra wkoll hija li għax tal-familja huma mbaċċin inti ikkundannata li tkun imbaċċa ħajtek kollha. Dejjem insemmu l-famużi Beyoncé u Victoria Beckham. Iva. Tajjeb, illi dawn għandhom Dera totalment differenti, mhm. dera illi fajna ħafna nies tintoġob. Mela għandek il-Beyoncé li iktar kervi, għandek iktar kurvaturi, eh, Victoria Beckham iktar minn dak it-tipi li tijax tilbes joqdila kollox. Allura, eh, jisu skont it-tejst ta' dak li jkunu kol xorġbux ma joġbux. Il-puntu illi Beyoncé ma tistax tiġi Victoria Beckham, Victoria Beckham ma tistax tiġi Beyoncé. Tagħmel x'tagħmel bl-eżerċizzju? U mhux hekk issa jekk tmur sant serġin u tkabbar li nkabbar law tneffaħ law tneffaħ lem iva. Eh. Biex niftehmu. Imma jiġu jixtieb. Jiġu jixtiebħu. Imma b'mod naturali, l-istruttura ta' Victoria Beckham mhijiex l-istruttura ta' Beyoncé. Illi minkejja fajnej ħafna nies it-tnejn huma sbieħ ħafna, huma totalment differenti. Għax qed nipprova ngħid. Inti jista' jkollok għall-mod tal-kelma mhux moħbija ma biex tifhimni. Taħt ġismek dik il-figura ta' Beyoncé, għax Beyoncé x'għandha? Għandha dik l-istratura. Madwar dik l-istatura tagħha madwar l-għadam għandha ċertu muskolu, ċertu toning. U jekk hi tkun persuna lin, jiġifieri tkun persuna fit, m'għandix xaħam żejjed, mela peress li m'hemmx ix-xaħam, toħroġ dik il-forma sabiħa. Forsi min qed jarana, forsi wkoll xi mkien għandu dik l-istruttura. Però, għax hemm ix-xaħam li qed jagħtih, u għax forsi hemm dawk il-muscles li mhumiex żviluppati, dak it-toning illi qatt ma ħdimna fuq. Dik il-forma għadha biss potenzjal. Għadha biss potenzjal, ma l-potenzjal. Il-potenzjal qiegħed hemmhekk dejjem u rilevanti mill-età. Jiġifieri nistgħu inġibu ruxma ta' eżempji ġa naħsbu anka nies li taf inti, illi għandhom ċertu età. U tgħid Alla jbierku daw, Alla jberikha, ara daqsxejn, tidher iżgħar minn l-oħra li għandha għoxrin sena inqas minnha. Jiġifieri l-età ukoll hija perċezzjoni. Jien ħa jkolli nieqaf hawnhekk għaliex mhix perċezzjoni imma realtà li wasalna għal telebeħ l-anġu lura wieħed min-nies li jżomm lilu nnifsu